The Hakha Times online thawng chimnak in kan in don ṭhan hna. Tuzan thawng ka chim dingmi hi September ni thum zan le sumilam pali tiang kan theih khawh tawk thawng an rak si lai. Nihin August ni thum Hakha ah SAC helicopter vui hni a phan. Hi SAC helicopter hi COVID-19 raikhamsi le bank tangka a phurmi a si lai tiah cheukhat nih an zumh. Nizan nai hrawng ka le Falam Hakha le Thantlang lei Chinram ah sac helicopter a phan pah lengmang tiah kan theih. Chinland Defence Force Zotung nih ralrin peknak cathan an chuah. Zotung area chungah motor a khalmi hna nih thil nan phurhmi siseh, minung nan phurhmi si hna seh chekhatnak a um tikah lungthiang tein nan cohlan lai. sac phu nih cozah riantuantu rian an auhmi siseh, tender an auhmi siseh nan sok hrimhrim lai lo. Thonghnih kum kul le kumkhat September thla dongh hi a hnubik chia in Zotung area ah sac rian a simi sakremhnak rian pawl nan ngol hrimhrim lai. Khualtlawng mi hna nih zinglei suimilam paruk in zanlei suimilam paruk kar lawng khualtlon ding a si lai. CDF Zotung min hmang riangmang in khuami asiloah mizapi kha ṭhihphaih a hmangmi le cu bantuk in a tuahtu cu mizei nan si hmanh ah aa tlak ningin dan kan in tat hna lai tiah CDF zotung nih September nithum ah cathanh an chuah. Hakha ah oxygen plant an hon cang. Laimi Khrihfabu le zumtu pumpak cio nih COVID-19 mizaw zohkhanhnak caah le mizapi ngandamnak bumtu caah timhtuahmi oxygen plant cu September ni hnih thong hnih kum kul le kum khat chun hnu suimilam hleihnih ah tlamtling tein bunh le hman khawh a si cang. Hi thil lianngan ṭuan khawhnak dingah lamhruaitu le thluachuah petu Pathian min kan thangṭhat. Hi thil lianngan ṭuan khawhnak dingah a herhmi tangka seng thongthum le zaruk a kan hlutu Khrihfabu le zumtu pumpak cio nan cungah kan lung aa lawm taktak. Hi rianṭuannak caah tangka seng zahnih le sawmnga a kan hlutu ni le nai cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Oxygen plant bunhnak caah kan herh bikmi hmunhma in Maze transformer sing thongkhat le zanga man tluk a kan timhtuahpiaktu Pu Thawng Kien le chungkhar cungah kan i lawm tuk hringhran. Hi thil lianngan ṭuan khawhnak ding ah zaanghlei cawi in khua a kan khanpiaktu le rian a kan ṭuanpiaktu Rev. Thla Or Bawi Hrin, Rev. Janice Su Mawng, Rev. Maureen De Riang, Rev. Kep Lian Thang, Salai Ceu Hlei Lian le min langhter khawh lomi miphun nih bochanmi nu le pa u le nau nan dihlak cungah kan i lawm tuk tiah Hakha Township Public Healthcare and IDPH Management Committee nih an Facebook cahmai ah an langhter. Yengkung khua pawng Chinkhua Mingkung ah Chinland Foundation nih sii-ai bawmhnak an pek. September nithum Yengkung in meng-sawm nga tluk aa hlatnak hmun Mingkung ah khua a sami Chinmi hna sinah Chinland Foundation nih sii-ai bawmhnak an pek hna tiah kan theih. Anmah te lawng in Kawl lakah khua an sa. Atu lio rai le ral lakah Eidin har ngai in le rai kong ah ṭih ngai le thinphang ngai in an um. Tutan ah an herh dingmi vitamin C le eidin tlawmpal kan va chanh khawh hna. Tlawmpal ah facang va chanh khawh kan i zuam ṭhan lai tiah Chinland Foundation President NC Thawng Ṭha Thang nih a chim. Chinland Foundation cu atu lio COVID-19 rai ruang ah siseh, ral ruang ah unhmun chuahtak in a zaammi hna si hna seh, Hmun tampi ah bawmhnak a petu phu an si. Myanmar ram ah COVID-19 raikam si minung nuihnih leng nih an i chunh cang. Myanmar ram ah COVID-19 raikam si hi minung singkul le khat nih tlamtling tein an i chunh cang tiah sac cozah i ngandamnak lei zung nih an thanh. COVID-19 raikam si chunh hi zawtnak khamnak caah a biapi tukmi a si caah i chunh cio ding in ngandamnak zung rianṭuantu hna nih forfialnak an tuah. COVID-19 raikhamsi hi vuihnih chun a si i vuikhat lawng aa chun rihmi hi August ni sawmthum le nikhat tiangah sing sawmli le sarih le thong sawmruk leng an si i vuihnih aa chun cangmi hi sing kul le khat leng an si cang tiah SAC cozah tang um ngandamnak zung nih an thanh. SAC nih hin Tuluk ram sinin August thla chungah COVID-19 raikhamsi Sinopharm nuai li an rak cawk cang i nuai kul le nuai li tluk cawkchep an i timhnak kong Sominthun nih a chim tiah VOA nih a ṭial. Hurricane Ida thlichia ruangah tilianhnak a um i minung sawmthum an thi. Hurricane Ida ruangah Tilianhnak a chuak i US ram nichuah chaklei ummi state hna a simi New York, New Jersey, Pennsylvania state hna ah minung sawmthum renglo an thi. New York i ṭuanvo ngeitu nih atu a thimi hi vawlei tang inn khaan hna ah a um i ti nih a khuhmi le mawṭaw chung an um lioah ti nih a khuh i a thimi an si tiah a chim. Hi kong ah President Joe Biden nih hi bantuk tilianh hi nikhua caan sining a hmaan lo ning a langhtermi a si i timhlamhnak ṭha tein kan ngeih a herh tiah a chim. Hi tilianhnak ruangah New Jersey ah minung pahra an thi i Pennsylvania ah minung panga an thi. Hi state hna ah hin zalampi a tam u cu tiva luannak bantuk ah an cang hna. Vawlei tang tlanglam khualtlunnak hna zong an phih chung dih tiah VOA nih a ṭial. Tuzan The Hakha Times online thawngchimnak hi hi vial in kan rak ngol rih lai. A ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm. COVID-19 rai ṭhalo lak in siseh, ralkut in siseh nan zate him bawm cio hram u.